çito dixwest, piştê xwe we çito qewn dikir, lê qisa wan ew kesana wan bi wan re diketine wê meselê û yanî wan çi wext pêş de diçûn çi wext paş de diçûn ez nizan pirsê min tu re dikî yanî pêşgirî ji we re dihat we tewas lê we hebû ser lasirkî teban ekîd wê hebe qesda min wan ji lasirkî ne ditirsiyan. No, ne min ez vê nokteyê ji te re bêjim têrê meselî losilkê xweşik vê carê fehm bikî. Vê çîrokeke biçûçik e bes wê pir tiştê de aşkere bibe. Fermo. Elmuhim me goştê xwe em dikir çi bikin em dikir goştê xwe bixwin mu îşî goşt e mu tu dikî yanî bîst şêst û disê însan bi bi bîst goştî bîst dewaran wê çend riyan îş bine em dikir sê çar mihan wê zivistanê û û bi mîtriyan berf dikevê. Xortek niha sax e em bêjin. Xwedê emrekî dirêj pê bê, wê çaxê wek dibê rêberê me bû û ji wê mentîqeyê xweşik nas dikê. Got ku em herine gundekî. Em çûn, em riya sê şevan teqrîben çûn gihîştine gundekî. Riya sê şevan a. Gund li wir Sê tê. şevan ji wê berfê de, ji wê bilindî de, wê sermê de. Aywa me cê xwe terikand, em bêjin em neh deh kes bûn zanî. Em çûn çi bikin? Em çûn Em her gundekî ber bojê re vê curê mobînê xwe û sêrtê teqrîben nizam aceb çi qaso bû nede kilometre. Kura Mahmud Mamosta Mahmud sêrt sêrt sêrt sêrt a 15 kilometre teqrîben. Em vê mesafê giçûne di sê gunde dînê hene ew in. Yani bêjin ê hona ji dijmin xerabtir in.

Çend ketîbe hene yanî zanî. Ana kulan em çûn ketin gund hersê çorek em dolîkî ro çûn milet hinek riviyo hinek bû qariba lix hinek vir do wê da em nas nekirin teban. Ji ber berê pir swatiyê serî wan e xwe wekî me kirine çûne gund e kom kirine sibê jî hotine ew girtine. Tiştê wanî jî hene. Ket serê te? Yanî hinek an xwe bi cil û şikl û tiştê me kiriye. Hemû nî kirin erê belê. Yan ê dijminin çê kirine, tedrîb kirine. Tên çi dikin? Têne nêv millet xirê dibin dorin, rê din jî tên voyî xiro dome, voyî xiro dome digirin. Nêvê xwe gundê şêx bû wela xwe şik tê bîro me he gundê şêx. Ala kulin. Em çûn ketine gund ê em çi biherin? Wela millet piştê ku em nas kirin vir da wê de çûn ketine ciyokî. Taban me perê ji xwe re birine çûne. Perê me hene yanî pere hene bes qîmeta pera tune ye.

û careke din jî nadê meh heta meh temam dibê yanî dewrî bernadê li ser cisir li ser avê disekinin heqê te werqasê ya ku yazî dikin sebê te nerî nedî kesî te baş min fehm kir yanî milet ancak tîrî zarê xwe kanê binî werê Xaltîka min, xwîşka min, vir da, wê da, min bi aliyekî çiwalî bi rixwe girtî, wê bi aliyê çiwalî bi rixwe girtî. Ez kaş dikim û ew kaş dike. Ji te re pere, heqê çiwalî bi rixwe sê dolar in yan du dolar in. Ez êm ji te re sed dolar.

Olaz geriyan vir da wê da em bêjin hevalekî din mey din jî geriya elmuhim ew şewî kerek dî. Ma wan yad kerê nizam çiqas lê kir lê kir yanî sed û bîst kîlo bûn sed û si kîlo bû weşey cumate. Ez çûm ketim go vekedînê min dît di hespel werin. Ma ew jî wanî hatin. Bana mêrik kir min go xeyo Ez zanim heqê hespê sed dolara ne. Ji te re herekî du sed, sê sed got gotit kî min bikujî. Ez nabim. Bibe herin we bi zorê birî çi ye. Bibe herin we bi zorê birî ye. Bes ku ez peran bistînim yek bibîne yek bêje ez sibo ya di hepsê de me ya yê mirî me. Elo min şikekê xwe re bêjim me çi kir me xirodê xwe rokiriye. Erdî şil e hesp de hesp bûn de hesp bûn û weşê kerekî bûn. Hesp dime şin nigê xwe pehnin şûva erdê dûz e. Em kerê çişkî dojûn û borî kerê jî me bi qosî di diyolê kiriye. Nigê xwe heta çongê dikevine ewê. Di di çi dibêjin di herî de dorin. Celbê. Celbê de e.

Şêst û disê însan dizanî sê dan xwarinê bixwin wê wê çi li ber wan xwe bigirê. Elmuhim Camêr fermandarekî me bû arî Xwedê jê razî bê. Carekî min dî nav hatî got ka were tu û Sisî dînê windarine bajêr. Bajêr, ferd sahibê bajêr got erê darine bajêr. Zanî. Noy saxe teban hîn camêr gelek silavê me bîne gotî jêra û însanekî hêja bû. Ez û tu filan û filan min min bêli kirine û tu nikonî ne xweş e tu bêjî na eslan. Yanî ku tu bêjî na wek em bêjin sîxake ne baş e. Bes ne mentiqa min e û ewel car ez çûme were û ez nas nakim. Elmim em çûn, dîsa em sê riyo meşiyon em çûn. Ê em dike di ser koprê re derbas bine. Ê cisreke. Cisr em dike derbas binê yê em dike derbas se Sêrtê bine. Yanî teqrîben sê çar kîlometr bajar dimînê. Di wir re av dore, li wê dirkê kendalek heye em xwe ancax di wir de veşêre. Kendal çi ye? Qulkî, rûvî, anin, vir, dawî de tiştê wayî ne. Ji keke xwe re bêjim em çûn îcor dijmin çi kiriye? Cisrekî textîn hebî bo çaxa ku gund li vî alî avê hebî cisrekî textîn bi keblanî girêdayiye. Dijmin çi kirî? Textek rakirî yek hîştî. Yekî mîx serî mîx kirî yekî. Hesabê tu pêlîkî bişemitî bin te de pênceh şêst mîtro av e. Yanî bilind e wanî bilindî û ov jî jixwe ov o Diclê ye. Ne kesî xwe li ber bigirê û ne kes konê bisekine li ber. Zanî. Walo me bi şer ve me bi kebil girt vir do wê de erê no me xwe derbasê bî olî kir. Ala kullin em li wê derê mon min çûne bajêr. Ez vê carê çîrokek xweş di bajêr de bidîm. Kî nas dike? Di hevala me Efrînê li wir hebûn şehîd ketibûn. Yek li ser wî cisrî, yek jî birîndor bûbû vegeriyobû, di molekê de pêk ketibûn, ev him nos kiribûn, şehîd ketibûn. Ê eme çawa herin? Em du dibûn, dem hot bû, ez bi werim ewî şehîd ket. Û yek jî cûdî bû, nizam sax e, neyî sax e. Navê wan tênê birî min teban, hevalên min bûn. Me got em di di herin, di di jî li vir bin. Mugrib, teban ku zanibir em li wê derê ne, wê dinyayê xerab bikin yanî. Li Mugrib me çi kir? Milet êdî ji fistiqan, tê dorê, dorê Sêrtê tep fistiq e. Milet em bêjin ber vedidê, çêtkê erê no, şivan in, kutkê êdî her ne bajêr e em jî pêk hetin. Em jî pêk hetin, çûn em gihiştin kur. Em gihîştin li wir newaleke qesaban heye, cihê ku em bêjin ê ku şehîd diketin yanî heta hinek wan digo em bêjin cinazê şehîd Egîd jî çekirine wir e. Newala kê jî li vê newala qesaban cihê haşe zibale ye. Diçûn di hepsan de ê dikuştin û ê şehîd diketin û vir de wê de ê çet kirine wir. Em çûn gihîştin nêzîkî wir Teban durbîneke şevê me rê min ji xwe re dinêrine. Carekê me dî ji ew eke li wir e. Yanî qol û ordiya sêrtê li wir heye. Qol û ordî dizanî çi ye? Yanî cêşê xamis sade sabe. Ez bawer im ê sêrtê ê niha ye. Ew wina jê re dibêjin. Yanî bînê cês jî Misir dibêjin cêşê li sabe, cêşê li xamis. Merkeza xwe wir e. Carekê me dî em bêjin rêzek wanîn pê hevdi bîsyak rîz bê û tê ye. Zanî.

Hinekî virda wî de qerbala kirin û vegeriyan çûn. Em çûn ketine bojîr. Bojîr em kê nas dikin, em du kesan nas dikin. Yanî gor ku ew dibêjê, dibê yekî na wela Cûdî bû ez bawerim ê min re çi e. Cûdî ji bazar ciqê bû alî eyn top. Riya ku tevê bî berî sê çar salan hatiye di wir re derbas bîye li di malan bîye mîvan e.

ji vir rêk hatine hatine. Comêr gul jor xwe binêrin ku jinikê pencere vekirî û jor wedil we dinêrê ye. Hesab bike saeteke dînê wê rewş xera bibe ye. Here xwe ciyekî dînê îdare kin lê li vir wan nikanin. Me got baş. Bes got we ti cî nedî em ê çi bikin? Ez ê derî nî vekirî bêyîn me ku we çaxê we hatin hema derbasa hindir bin. Evan comê re em nas kirin em kîne yani. Me got boş em çûn. Cudî li kure got wela wa çaxa em hatin çakmak mihelesî neh tê hebû. Ez bawer im a neh nozdeh bû ya bîst û neh bû elmim nêvekî wanî bû. Em hatine malekê maleke baş bû. Me got baş. Em çûn ketine nêv bajêr. Em nêv bajêr re çûn kesek di bajêr de nameşê. Baran dibarê ez û Cudî tenê ne. Zanî? Em çûn Zîviryon, Zîviryon, Zîviryon, şikeke xwe re bêjim, cûdî em gihiştine Çaqmok Mihellesî, neh hewa go no, nozdeh no, em pêk hetin gihiştine nod û nehan, serê we nêşînin. Go ne hewa. Em dîsa vegeriyan hatine hevdeh û nozdeh û bîst û neh û vir de wê de. Walla go va teşbîh dibê. Demgul derîxin. El koşe sekinî mû jîl derî xist. Mahmud di vê haletê de yani hazretî we şer jî heye. No, heye gî me wê li teqê ê çû çike me rê. Tiştekî me. Bert. Aman. Fermo. Motir bojîr doyî. Erê. Em li vir binê em li vir cilê medenî çûne ha zanî. Ha. Em li vir bi cilê medinî ne. Bes em li din e û hala tewar e saet çû gihîşte heyşt zanî. Kesek tenê tenê makinê polîsan darin û tê. Zanî yek makinê dînê darin tê. Hala tewar e yanî sêrt em bêjin mentiqa şer e û sêrt hema nîvî helebe yanî sêrt nê biçûk e. Zanî Ala kulan govoya lêxa lêxist lêxist elhum derneket. Zanî Ê min got ku niha derkevê û mêrik mala xwe guherî wê û polîsek derkevê. Ê tu yê çi bikî? Got min çi bikin em lêxim em çi bikin çare te ne zanî. Ê min got baş em vegeriyan em vegeriyan hatin dîsa di vir re di vir re di vir re em hatin cem mala dostê xwe. Teban bî ku em li derî xin û bî teqereqê bikin û bî ku kes şûnê pê me yanî wek dibê dengî nigê me here cihekî. Me dî mêrik derî nekirî cî ye. Walo me deriyê xwe vekir em ketine hindir. Me ji mêrik re got me got em hatin ji texelat mirad me gerek e û em mecbûr in vir da wê da got temam. Mal awe ez û zarê xwe em ji hindir derdikevin darin. Kêl derî xist û zanibe ku xwedê kuman in. Zanî. Ewin ji xwe re stifil dibin êdî. Hûn zonin ku berê vê derkê çi bîye, di vê haleta me de hûn bem zonin. Û ku ez malê ji we re ew dik dihêlînim, sibo ez niha diçim, kerta xwe qut dikim, ez rê dikevim dorime Stenbol. Li ser kertê min qut kirî ku ez dorime Stenbolê îşev. Tiştek nebû, sibo êvarê ez têm. Ez ji we re xirîd bînim û werime. No ku tiştek bû, Zotin ne win dimînin ez jî li Stenbol im. Te mesele fehm kir çawa dibe yani. Belê. Mol teslîme me kir û mêrik çû. Zanî. Îcar bextê xerab bîna malê me kobanê kevin tewelî del dervaya. Zanî. Em dike bimîne ji mohrib de heya sibê em bi vî awî man zanî. Yani qesta min ji vê çîrokê çi ye? Yani te mecbûrî hinek caran

Ji ber hevalê me têne pêşiya me ye. Dikê çi bin, hevalê me dîn jî ku me barek ji wan re çêkir, em darin li ciyekî vedişêrin, hîn ewca mêrana diriyan, sêriyan bi meşê tên vî xiradî radikin, li piştê xwe dikin, dibin darin. Aşqe re hesab bike. Zanî? Yanî Mehmûd, mamosta Mehmûd. Diktor, diktor ez îrahateke xwe bibin, bira Mehmûd careke xwe ve xwe kamîra xwe bigire, tişkî rehetê xwe bibînê.

Tebliq pirtêne ji min re îşar hat sekinandin. Dest xweş bavê Felekê dest xweş.

hêzek vîsî re çêt kir. Bes pirsa min ji mamoste Mehmûd ra. Nizam mamoste Mehmûd tilvirê? Berê li virim. A mamoste Mehmûd te ser gotin kir çito xira di we diwanî. Pirseke kurtî dixwazim cawab bikim bê û tolî em hebne tiştekî din. Belê. Yanî meselan we nikom bû îtîsal bi kesî re bikira yekî gundî welatparêz bû heval bû we re bû yanî alîkariya we dikir meselan ji we re gira tu ji bikira baniya filan derê filan nuqteyê we jî ji wir de bibira lê axsa hikûmatê nuqteyê xwe li her derê çêkiribûn ji ber vî hawî ser jiyana wana xeterî çêdibû. Berê wanî hebû em bêjin salê pêşê de hat nemişte ra çîrok got yanî nod û çar dewletê bi carekê de siyaseta kirin derxist. Navê vê siyasetê çi bû? Dibê golê biçikîne masiyan bigire. Yanî golê eşk bike û mosyon bigire. Ev pîlanek bû ez bawerim li pîlanekî Amerîkî bû, Fransî bû li Vêtnamê çêkirin. Tirkan jî tecrîbe û ders ji wan girtin. Vê pîlanê çêkirin wanî hatin quweteke pir mezin wanî hatin. Gund yanî êhane ku nehatibûn boşkirin êhane ku di cê nêzîkî çiya bûn yan li ser riyan bûn li ser rê çiyan teban. Ê ku çekra nekiribûn ê ku çek rakiribûn lê şervan jê derketibûn yan zanibûn têkiliya xwe hene. Vana tev rakirin. Çima li çiyan du tişt man. Yanî tu zanî eger reşayak di xewûnê yan hevalê tê yan dijminê tê ye. Jî bîtir kes tune ye. Yanî yan tî ya ew e. Di çiyan de kes nema. Memnû bû em bêjin Ne pez, ne dewar, ne şivan, ne koçer kesek derkeve çiyan. Yanî ji dervayî bajaran û gundê hane ku di bin hakimiyetê dewletê de ne. Yanî nêzikî bajêr in. Ji bajêr bîtir jî em bêjin berî ku pez derkeve wê qurûcî di pêşiya wan de biçûna çend girê mezin hene wa girana bigirtana. Gereke pez, dewar, palî ê ku darine daran ji vana derbas nebin, memnû e. Teban gelek cuyan jî di bin hakimiyetê dewletê de esker heye. Ev yek. Di du, dewlet bi xwe dibêje, dibê em bêjin nod û sisiyan da gelek di batan ji bo ku nerine alî şerqî nod û çar. li YouTube an gudo dikin yan em bêjin li muqabilê dewletê gudo dikin di botê wan dibêjin dibê nexweşiyê xwe derdixistin, îstîqalê xwe didan, naxwestin herin. Zanibû yên mesele ne mesela ke wanî bi qolayê ye zanî ji ber her rû her rû hema li her derê şer hebû. Îcar ji bo vê çi dikirin? Ji bo vê dewletê nexwest em bêjin yanî di botê mezin nexwest herin. Ê quweteke pir wanîn him tektîkê xwe guhêrîn. Çi kirin? Yanî dibêjin siyaseta erdê şewitî ne? Yanî gerek e bê rihim bin. Hîn min got min donî me me pêr bû me qala ê başûr kir em bêjin ne? Yanî şerê başûrê ê nû di didiyan. Di wî şerî de em bêjin هین nû dû di di bû ha. Yanî hîn em negiştibûne vê merhelê. Teban tong û top û teyare û vano mehekê û sê riya nesekinîn. Û quwet jî em bêjin nîvî wê sê porî quwetê heşt re bêjim quwetê neh bûn. Îcar eger ku dovîtin li erdê diket te nêrî dar e agir bi darê ketiye. Li teht e agir bi tehtê ketiye. Ew qenobilê ew dibêjin ê napalm ne. Wayê ku ew ê dişewitînin. Yanî Bînî be ma do ke bînî benîştîye de li kêrkê di vê werkê êr pê dixê. Hîn li wir davîtin yanî xwestan di rojê dawê de em bêjin gelek davîtin te nêrî her der dibû or. Fanî. Yanî dewletê ti sîleh nehişt û ne hibî me fê bîna ereban gotî kîmawî. Her tişt bi kar anî. Îca ji bo vê mîsaleke biçûk te dim. Ew cîhanê ku miştera got em çûnê kî, erm him pişt re me hinek xira derxist, şebaban hat bir û çû. Em demekê mon teban em vegeriyên hotin. Bû bihar hinek hevala me di alêkî dînê re hatin. Teban meselê dirêj in. Em pêkevin bi mehan xelas nab. Di riyokê re hatin ku em hatin ku me dît di cinazeyê pêşiya me ne. Cinozer ya însanekî emir mezin e û însanekî em bêjin gênc e. Yanî hesab bike her yekî jî em bêjin barê xwe lî ye. Wana çi kirine? Yanî bar çi ye? Xirad neşter rakirine wî nehatine. Dewletê ji dûr va avî têke em bêjin va ew meselî lê zer û ma lê zer û di baban û erê na çiyê bûbûn. Yanî mesafetê deh kîlometr davî didixist. Ê dikevê miqabîlî wana gundî ne nizanin Ji tara borek rakirina moyî nehatine, em bêjin dewletê avîtî ki lê xistê cinazeyê wan wergo moyî ye. Em bêjin tu piştre bê berf e erê no yê kesî ester nedîyê jî. Piştre bê berf e û erê no piştre biharê şev ew xort û were hatin hevalê me û em hatime îdî cinazeya serrê ne me ji ter rakir ver şortine vir dabin. Yanî ji kur e dît eynî wê mentîqê bûn. Yanî meselê di ku de ye? Mesele dijmin tu rihm nekir yanî ev beden ji te tiştî da. Hebûn em bêjin hinek ê ku di wayîn dihatin jî hebûn, berê ê ku bi te re yardim dikirin jî hebûn, ê ku li bajaran bûn eslan va kara dikirin hebûn. Ema di va salê dawî de rastî yanî nod û çar heta nod û heşt yanî car hebû tê bîrê min e carekê em bêjin teqrîben gihîşte şeş heft mehan me nan nedî ebeden.

Çi bi kolê re hê? Kolê re em bêjin çoyî çêkirî wala me çok vexor. Baş. Ê kolê din nam xora wîne. Yek yek û nîv zêdetir xorî ye. Ana nîvek xorî ye, yek û nîv moyê. Û çîşkek pêxwarine. Ji penêrê re ûnat bê pêxwarin. O go ji were bo xirodê min biro ji wer re bê ez kêdî her me mole. Ma go binê her re û careke dî ve megere bo mantîqa xetera yanî ku em bêjin ne em bin yanî em bawerê ji te bikin dijmin bawerê bi te nake yanî. Elmuhim kolê me çû. Hevorekî me re bû em bêjin got walla em birçîna re mirin vat di rûn em li vê derkeyêne û xwe vedişêrin û vir de wê de û erê de hema teqrîben nêzîkî şernexê êşî çend kîlometre. No du şeş bû no du heft bû ecebe tam xweşik nêbîram. Îdî sol ji jawê me çûne. Ala kulan hevorekî me robû non xor. Non xor em dimeşine û got zikê mê îşiyo û zikê mê îşiyo û zikê mê îşiyo vir do wî de teban heft heşt meh bûne me non nedîye. Ew çi bû qehreman? Ji wan gundan bû jî aynî. Virdo wida heta me bir û çû me bo bona tixtorê xwe kir, ferzende rehmetî hot. Û ferzende re kaş me re bêje derdê vî çi ye? Axutê hebû, kolê jehr kiribî kî, kolê çi kiribû. Got van Madî hanê ku heşt mehan, heft mehan nan nedî. Nan tiştekî xerîb e eslen. Zanî? û mumkin e wî jî yanî wa bi sirat û vir de û wî de û acele ew kir zanî ma de hedim nakê zanî tişek xwe tenê metirse ma kir nekir li vir be erê no go no go min wezîfa xwe kir hebe gide du don war min vir de wî de kir yanî qesta min ji vê gotinê çi ye yanî hesab bike nan nan li te dibê tiştekî xerîb e ne yanî yanî tiştekî te nediye Di van salan de pir pir zehmet bû. Yanî me em bêjin car hebû pênc şeş mehan li ser gîha û em bêjin mentîqa me xweş bû. Mentîqa me xweş bû em bêjin yanî orta şernex, sêrt, mardîn ew hebûn. Dar hebûn em bêjin darê fewakê hebûn. Ê çi em bêjin biharê dû derdiket. Yo me tu dikeland û me tu dibraşt û me tu dixewirand û me tu nizam çawa dikir. Pişt re dibû gozê şil û pişt re dibûne gozê eşk û pişt re dibûne yanî hinekî ew hebûn. Gihayî ew ê hebû. Bo giha sê çar rengê gihê hebûn. Min carekê got hevalekî me digot min ne tu zanî çima çima bizim bişkulan dikin? Ez got waşe çima bizim bizim bişkulan dikin? Di got ji ber rûn naxwin. Tim giha ye. Yanî mesele wanî dibê. Yanî êdî ti di wa salan de pir û pir zehmet bû rastî. Spas mam, spas mam Keke Mustafa Mahmud. Mahmud, mam Mustafa. Pardon, mam Mustafa Keke Muhammad. Mahmud dodketinê hûn dodketina muhim an mesela ke dodkevin kemînekê çêkin yan ke dodkevin temûnê wînin yan tiştine ji we re lazim in mewad netibî û teklîf dibûn an wa Xwe xûnbeş dikir ku no em kê herin. No, vona teklîfin, parê, parê mezin teklîfin, lê konî biguherî em bijin. Hinek hebûn, hinek hebûn rastî xorçî û keçî. Yani qebûl nakirin, digo em namînin. Em em dixwazin herin em bijin. Em nakevin, naxwazin têkevine pir tefasîlê wana. Hinek digiriyan, hinek diqeheriyan, ez hatime vê derkê çi bikim, vir da wê da me, ez hatime li vê derkê rûnim, ez dixwazim herim. Yanî jiyaneke çawa bû? Jiyaneke însanek xwe ji bo însanekî fîda bike yanî. Yanî naxwaze bêje wela vaya tim li vê derkê rûniştiye yan nakeve cihê xeter yan nakeve cihê filan, ew dixwaze herê xwe bide pêş. Jiyaneke wanî bû tev tev tevî ku ki yek yekî jî nas nake, îşê yekî bi yekî tine, her yek ji welatekê hatî ye. Bes em bêjin dixwast herine yanî. Î levana kengî em bêjin bi'tîbar îdara kê ye, ew ke em bêjin îdare wana bêrli dike û hin caran jî bînê bi dorê ye. Lê hin caran jî hinek kesan vaya gişkî ew dikirin. Vaya gişkî em bêjin di qanûnê eskerê teban vana nabin yanî vana dibin îxlal bil bil qewanîl eskerî ye ne. Bes wana çi dikirin wana digot no ez dixwazim herim. Israr dikir el herê. Ê wanî jî hebûn yani. Wanî jî hebû wanî jî hebû. Lê aslan yani em bêjin va tişta tê ew kirin tê îdare ixtiyar dike yani. Va ê vî korî va ê vî korî va ê vî korî va ji bîra konê va diqetê em bêjin mîsal em bêjin ji kemîna re însanê pir diqet gerek e ne. Em bêjin ji hicûmê însanê pir sirat gerek e. Em bêjin ji ji himayetê re însanê ew gerek in. Yan em bêjin ji keşfê re însanê pir bi sebir gerek in. Ku konibî em bêjin tiştê keşif bikî, bi riyan xwe bidî ber, bi saetan nelipitî. Yanî vana tiştê esker naxwazin têkevin tefasîlê vana bes vana gişkî bi ewê de girêdayîne. Îdare vana em bêjin. Îdarî o sirriyê bê, o ketîbê bê, o mintîqê bê, o em bêjin hîn bilintir bê te dî teselsile ne ew nabûyî ji qîbelî îdareye da li wa giyan siwan grûpî xort bûn û li keş bûn bi çavekî li wa giyan dinêrîn an temîz di mabînê şervanê keç û xort da Mumkin e ku we çaxê dikin yanî hêjman. Şandinê muhiman da hat. Şandinê muhiman da. Hêjmarê keç û xortan tu bikî nekî ne wek hev bû. Yanî em bêjin em karin bêjin di dib yekî bûn. Yan hinek caran kêm dibû û hinek caran zêde dibû.

Yanî tenê sirrî tenê jin in. Xortek tê tune. Îcar rastî wek divê mala wan ava û destê wan sax bê. Hinek ew jî kirin û meşiyan. Yanî çend emelî kirin, rê qut kirin, filan kirin, vir da wê da tenê keçik bûn. Diçûn, bi xwe keşfa xwe dikirin, bi xwe tenzîm dikirin, bi xwe şerê xwe dikirin, bi xwe rê digirtin. Zanîn. Ê dûra piştî nûd û çaran dîsa va ewa hate guhêrtin rastî. Nabe yanî hinek zehmet e. Wanî hatin dîsa em bêjin her di dib yekî yanî her dis di fesîle di fesîle em bêjin fesîla ke ewan tî hebû keçika tî hebû. Mamosta Mehmûd pirsa to re dawî ji bo programê em kanibin tehmîl jî bikin ser YouTubeê li ser dereke. Ti zanî nîzamê portê kurdan nêvî te hebû nêvikî herekî hebû. Va nêva te nêv li Sûrî em bê nêvê te Sîpan bû. Tu çû çiyan nêvê te ma Sîpan va yek ê didiya jî nêv li wê derke we dixeyîrandin ji we re dihate xeyîrandin lê nêve sabit bû va yek. Tê cewaba xwe pi dî em e mijarê xwe dikine yanî bisekîne hîro programa xwe. Programa mêdin ser Lehzatê çetin, ser tiştê çetin, ser êrîşkirinê dijmin ser nuqatan, çito zehmetî dîn, çito hev ra yardim dikirin, çito kêlekê xwe didane hev, tiştekî wê bîna erebî dibêjin action. Em ê di wê nuqteyê kevine. Taban ew jî tiştekî ji vakî tê hesêb. Hêvî mebin careke din. Mamosta Mahmûd pirsa min a nêvan. Nov min carekê berê nizom kekê pîrkan min nivîsand bû nava ça bûn em bêjin pêşî pêşî yanî grûba pêşî heştî heta heftê heta heştî teqrîben em karin bêjin navê xwe hinekî nizanim ez wayîn dibînim îslamî bûn Yanî mîsal hinek wan teban tarîxê wan zanim kengî navê xwe li xwe kirin. Hinek wan çend nav guhêrîn em bêjin binê re binê ku em bêjin Birêz Cuma ne Birêz Ebas wana nav re erebî ne ne. Qusirê nenêrî mamosta Mehmûd. Yanî ku em bê kê Birêz

Piştî piştî heştî ku îdî şehîd ketin û şehîd çêbûn her kesî rastî em bêjin navê şehîdan bi taybet jî em bêjin Kemal Pîr û Deniz Gêzmîş û em bêjin Heqî Qerar û Mezlûm Doxan û Xeyrî û vana îdî pir bûn rastî zanî. Heta demekê piştî ku em bêjin ê mentîqeyê me Rojava zêde bûn Mentîqeyê me Rojava navê nil xwe dikirin. Em bêjin Çiyo û Kendal û Zinar û û nêvê çeman û navê avan û navê çiyan zanî van li xwe kirin. Lê vaya bi şekil am ha bi şekil am mumkinê hinek nehatine guhertin. Hinekan diguherîn. Hinekan kî diguherîn? Meriyekî xwe şehîd ketiye, hevalekî xwe şehîd ketiye li wir jî diguherîn. Yanî piştî ku çûne çiyan. Teb'an nav tenê bûn. Em bêjin mîsal digo Pîrkonê Kobanê ne? Her kesî nas dikir em bêjin Pîrkon ji Kobanê ye. Xelas Kobanî yanî mentîqe pêda dima ne di nêv bûn. Bi va salê talî êdî bûne di nav. Lê berê nav tek nav bû. Tek nav yanî leqeb. Zanî? Em bêjin ha her kes dibêje em bêjin birêz Duran Qalkan nêvê xwe Ebbas e. Kesî Duran Qalkan nas nakir. Tenê Ebbas nas dikin. Zanî? Bes. Yanî em bêjin bavê Reşîd nas dikin. Ne, bavê Reşîd ji kure? Bavê Reşîd ji Efrînê ye. Digo Reşîdê Efrînê. Bi vî bi vî ewî dihate naskirin. Heger ku di dibûna em bêjin ê kin, ê dirîj, ê sor, ê zer yanî ew dibû nêv dihate guhêrtin. Lê nav em bêjin tu tu pêşî ku tu tevê dibî tu nav diguhêrî. Pêşî ku tu tevê dibî li rojava me ji bo sebebekê diguhêrî. Me ji bo çi diguhêrî? Mîsal ez dikewim em bêjim werme Kobanî werme mala wê ye. Heger tu navî min zanibî yan yekî dînî rûniştibî ez ji te bawer im bes ez ji wî ne bawer im. Min nos bikê, bi konê rê dînê em bêjin ji hikûmetê re bêjê hikûmetwarê mol ca min. Neh. Me nov di guherî ji tevî ku em gê nos bûn jî, bes ji bo ku nov nê noskirin. Û him jî tu ji heyata berê qut dibî novekî tiştekî nî yên, tu zanî em bêjin novekî teyî nihê. Zanî ji bo kes kunya te û bavê te û tevî ku her kesî em nos dikirin em kîne û kurê kêne û xolê me kî û xoltiyê me kî û tu zanî miletî Kobanê ye. He. Lê tevî vê jî ê dînê em bêjin tenê Novak bû. Novakî tenê bû boya jî dimo an Nov verî. Ille hinekan eger ku çi dibû eger ku hevalekî xwe, meriyokî xwe, birokî xwe, xwîşkeke xwe, virda wî de em bêjin kesek ji malê ye yan nêzik digot ez xwazim navê xwe biguherim. Heqê xwe hebû biguherê yanî. Qesta me va ye. Yanî kanî bû biguherî. Kesî nika û pêşiyê bigirî. Spas mamosta Mahmûd. Gelek gelek spas bo we jî. Spas ke îgo dixwaze mijarê bişopîne em dixwazin bavê Reşîd sefha wî minasa wî bişopînin mijarê me dûm wê kek Mahmûd ra bê bira kes dilî xwe teng neke em niha gêstan qebûl nakin heta em tiştekî dîrokî dibêjine wê înşallah rojê pê ra em mîvana jî qebûl bikin wê pirsê we û mamoste Mahmûd dilî xwe ferê A ser sefheyê te Youtuba vê re şît xortekî pirs kir û em dixwazin wan Youtube jî muşareke bikin û layka dorxe lêxin. Wela teblîgat têne. Fermo. Spas, sihata wa xweş. Xweş pir serçevan. Em kara dakeve mamosta Mehmet Sa'd. Gelekî kêfxweş bûm bi we re va saet nîva ku me va re derbas kirî. û tomaşa me vanê me re jî gelekî kêfxweş bûm saetayî her kesî xweş ê ku bişareke kirî ê ku komîntek ya jî kirî ê ku layîk kirî ê ku gulek şandî saeta her kesî xweş ema herî ser xweşê keke Mehmûd ema ser xwest ema bi hev re Tewasûl bikin ku heleqeyî te yan kîto çêkin. Ema berdewam kine di vê awê de û ez nikanim heleqeyê kamil bi hevdî re daxim ez dikim